Catholic Khrihfa hna nih Pathian sinah sual ngaihthiamnak hal colh loin siangbawite sinah sual thlahnak an hal timi kong he pehtlai in zohta hna u sih. Pathian nih kan i ngaihchihmi cu a theih ko a za lo maw? A tawinak in kan fianter a si ahcun Siangbawite sin i sual thlahnak kan tuahmi cu Pathian nih a kan duhpiakmi a si caah a si ko. James a ngan panga a hme hleirok chung i kan zoh a si ahcun pakhat le pakhat nan sualnak puang u tiah a ti. Theihthiam dingmi cu Cathiang nih nan sualnak kha Pathian sin lawnglawng ah i phuang u tiah a ti lo kha na hmuh khawh ko lai. nan sualnak kha pakhat le pakhat sin i i phuang hna u ti lawngin a ti. Mathai a ngan pakua a hme paruk chung kan zoh ṭhan a si ahcun Jesuh Khrih nih hi vawlei cungah hin sual ngaihthiam khawhnak nawl pek ka si cang tiah a ti. Cathiang Mathai a ngan pakua a hme pariat chung kan zoh ṭhan a si ahcun minung hna cungah nawlngaihnak cu pek ka si cang tiah a fehter ṭhan hoi. Johan a ngan pakul a hme kul khat in kul thum chungah kan Bawipa Jesuh Khrih nih thihnak in a thawh ṭhan zan ah a zultu hna sinah voikhatnak a langh lioah a chimmi kha na thei ko lo maw? Nan sinah daihnak um ko seh, ka Pa nih a ka thlah bantukin kei zong nih kaan thlah ve hna, tiah a ti hna khah. Zeitindah Pa Pathian nih Jesuh Khrih cu a rak thlah? Mathai a ngan pakua chung kan hmuhmi ah khan Pa Pathian nih Jesuh cu hi vawleicung ah sualthlak khawhnak nawl he a rak thlah kha kan hmuh. Cu bantuk ṭhiamṭhiam cun Jesuh Khrih nih a zultu hna zong kha Pa Pathian nih amah a rak thlah bantukin a thlah ve hna. Zei bantuk nawlngeihnak he dah Jesuh Khrih nih a zultu hna kha a rak thlah hna hnga? Hi fianternak a theithiam lomi nan um a si ahcun Johan A ngan pakul a hme kul hnih in kul thum kha zoh ṭhan hna u sih. Cu bia cu a chim dih in a thaw a chuah hnawh hna i Thiang Thlarau kha hmu ko u. Mi kha an sualnak nan ngaihthiam hna ahcun ngaithiam an si ko. Nan ngaihthiam hna lo ahcun ngaithiam lo an si ko, tiah a ti hna. Zei ruangah dah Jesuh Khrih nih a zultu hna kha sual thlahpiak khawhnak le hren khawhnak nawl kha midang hna nih an tuah duh lai lo ti a rak theih ko a si ahcun a rak pek hna hnga. Cun ahohmanh nih zultu hna sinah an sualnak an rak i phuan lo a si ahcun zeitindah sualhrennak nawl le thlahpiaknak nawl kha an ngaih khawh ve hnga? Baibal Cathiang nih nan sualnak kha pakhat le pakhat sinah i phuang hna u tiah a kan ti bantukin Pa Pathian nih hi vawlei cungah hin sual ngaihthiam khawhnak nawl minung hna cungah a kan pek cang tiah a ti fawn. Catholic Khrihfa hna nih siangbawite sin i sual thlahnak kan tuah tikah Jesuh Khrih nih tuah u tiah a kan timi nawl kan zulh kha a si ko. Zeicahtiah cun Jesuh Khrih nih sathau thiang thuhmi siangbawi pawl hna hmangin sual ngaihthiamnak kha a kan pek a si. Ari a zohtu nan dihlak cungah kan i lawm.